Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqagħkom għat-22 episodju tal-programm Etimoloġija. Illum se nkomplu flimkien f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu lejn l-oriġini tal-kliem, l-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw fit-taħdit tagħna ta' kuljum. Qed nagħmlu dan biex nitgħallmu napprezzaw aktar il-lingwa u l-iżvilupp tagħha u anke biex meta nesprimu lilna nfusna nkunu qed nifhmu u napprezzaw ukoll aktar dak li nkunu qed ngħidu u nfissru. Hekk biss inkunu qed nassiguraw li nagħmlu użu tajjeb mill-lingwa tagħna filwaqt li ngħożżuha u nżommuha ħajja. Fl-ewwel parti tal-programm illum se nkunu qed immorru lura lejn żmien ir-Rumani u se niltaqgħu mal-ewwel insara, filwaqt li fit-tieni parti tal-programm se nkunu qed immorru fuq irdum fl-inħawi tar-Rabat u l-Baħrija. Tlaqna flimkien f'dan il-vjaġġ.

Matul il-programmi li għaddew f'din is-sensiela ta' etimoloġija, iltqajna ma' ħafna kliem li l-oriġini tiegħu imur għal żmien l-Għarbi, li huwa, wara kollox, il-qafas tal-lingwa tagħna. Kliem ieħor daħal mill-Isqalli, u mit-Taljan snin wara, u kliem ieħor li daħal aktar riċenti mill-Ingliż, fiż-żmien li Malta kienet kolonja tar-Renju Unit. Kliem ieħor insibu l-etimoloġija tiegħu fil-Latin u għalhekk diffiċli wieħed jifhem meta daħal u beda jiżviluppa sakemm wasal għandna llum. Żgur li f'dan il-każ, il-Knisja kellha wkoll irwol importanti. Il-kelma li se nitkellmu dwarha llum hija pagan u fil-fatt se jkollna immorru għal żmien ir-Rumani li wkoll ħakmu fuq gżiritna. L-oriġini ta' din il-kelma huwa bikri ħafna u żviluppa fost l-ewwel insara. Nużawha biex nirreferu għal xi ħadd li jemmen fl-allat foloz jew it-twemmin tiegħu, it-twemmin reliġjuż, huwa differenti mir-reliġjonijiet ewlenin tad-dinja. Illum il-ġurnata ġieli nużawha wkoll għal xi ħadd li ma jemmen f'xejn. Immaġina xi ħadd li nkunu qed nitkellmu miegħu u joħroġ b'xi ereżija u ngħidulu ara vera pagan ta. Il-kelma tnisslet mil-Latin paganus li oriġinarjament kienet tfisser ċittadin pajżan, raħħal jew raħli u kienet tikkuntrasta ma' miles li tfisser suldat. Fil-Latin Kristjan, paganus ġiet tfisser wieħed li ma jemminx f'Alla veru u mhux bħall-Insara u l-Lhud illi kienu jemmnu f'Alla wieħed. Tiftakru meta għamilna l-Griżma kienu jgħidulna issa intom sirtu suldati ta' Kristu. L-ewwel insara, fil-fatt, kienu jsejħu lilhom infushom milites, jiġifieri suldati ta' Kristu. Kif spjegajna, il-kelma paganus kienet tirreferi għal ċittadin komuni li mhuwiex suldat. X'ġara? It-tifsira oriġinali ta' paganus kellha estensjoni semantika li wasslet biex tibda tfisser wieħed li ma jemminx f'Alla, jiġifieri xi ħadd li mhuwiex suldat ta' Kristu. Għalhekk, il-paganus, jiġifieri l-bniedem pajżan, mhux suldat, għall-Insara ewlenin saret tfisser mhux Nisrani, jiġifieri mhuwiex membru ta' din l-armata ta' Kristu. Dwar dan se nħallu lill-Professur Charles Briffa, illi bħas-soltu jista' jispjegalna ħafna aħjar dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma.

Insemmu wkoll il-kelma Latina milites. Milites huwa suldati, right? U paganus huwa huwa ċittadin paganus li mhuwiex suldat. Anzi, paganus ukoll huwa raħli jew raħħal. Ftemna? Għaliex is-suldati kienu jkunu hekk. Mela, Allura x'għandu x'jaqsam, għax pagan xi jfisser illum? Pagan ifisser wieħed li ma jemminx f'xi reliġjon stabilita. All right? Mela aħna morna lura issa lejn iż-żmien tar-Rumani. U meta beda l-Kristjaneżmu, fil-kunċett tal-Kristjaneżmu, Dawk li kienu jimxu wara t-tagħlim ta' Kristu, metaforikament kienu suldati ta' Kristu. Mela dawk li ma kinux jimxu wara t-tagħlim ta' Kristu kienu pagani. Kienu pagani, jiġifieri ma kinux suldati ta' Kristu. Ftemna? U minn hemmhekk żviluppat l-idea ta' Pagan li ma jemminx f'xi reliġjon stabbilita. Dan l-iżvilupp naturalment infirex mal-Ewropa kollha u Malta mbagħad ħadet mill-ħakkiema li ġew jaħkmuna, orajt, u min-nies barranin li dħaltu magħna, kulturi differenti. Però huwa żvilupp bikri ħafna. Għax mal-ewwel infirdet din din l-idea ta' dawk li jemmnu allura huma suldati reliġjużi fis-sens, all right, u dawk li huma pagani għax ma jemmnux. U eventwalment baqgħet tiżviluppa dik li l-pagan huwa dak li ma jemminx fir-reliġjon stabilita.

Fit-tieni parti tal-programm tal-lum se nerġgħu nitkellmu dwar post f'Malta. Sa issa tkellimna dwar laqam mogħti lil waħda miż-żoni residenzjali fil-Belt Valletta, jiġifieri d-Diju Balli, u anke waħda mill-isbaħ bajjiet li wieħed isib fil-gżira Għawdxija, jiġifieri Mġarixxini. Kemm-il darba rajna fl-aħħar programmi kif l-etimoloġija ta' kelma, jew inkella idjoma, Fetħitilna tieqa mhux biss fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-lingwa tul is-snin u kif dan kien jirrifletti l-ħajja ta' missirijietna, imma anke fetħitilna tieqa fuq l-istorja tal-pajjiż. Dan jgħodd aktar u aktar għall-ismiet tal-lokalitajiet, iż-żoni, il-widien u saħansitra il-bajjiet tagħna. u għalhekk il-ġrajja wara dawn l-ismijiet hija interessanti u tinżel għasel mhux biss ma' dawk li jħobbu il-Malti u jgħożżuh, imma anki għal dawk li għandhom għal qalbhom l-istorja tal-gżejjer Maltin. Illum se nkunu qed immorru r-Rabat u se nimxu flimkien mhux ħażin sakemm naslu fuq Irdum li ftit jafu bih u ċert li ħafna għadhom qatt ma żaruh. Qed nirreferi għaż-żona magħrufa bħala Il-Miġra l-Ferħa. Għal min iħobb jimxi fil-kampanja, għandu jżur din iż-żona. Il-ġmiel u l-paċi li hemm huwa meravilja. L-iżvilupp għadu ma wasalx. Tħossok verament miexi f'kartolina. Wieħed jista' saħansitra jibqa' miexi sakemm jasal il-baħrija. Min iħobb l-avventuri minn żmien għal żmien, ġieli jkunu organizzati wkoll xi sports f'din iż-żona, fosthom zipline minn irduma għall-ieħor. Min jibża' mill-għoli, jaqbillu ma jippruvax u lanqas ma jersaq wisq lejn ix-xifer. Imma minn fejn ġej dan l-isem? X'seħħ daqshekk ta' ferħ f'din iż-żona biex dan l-avveniment intrabat ma' isem din iż-żona u l-irdum? Skont it-tradizzjoni, in-Normanni, immexxija mill-Konti Ruġġieru, waslu hawn minn Sqallija fl-1091 biex jieħdu f'idejhom lil Malta wara aktar minn 220 sena ta' ħakma Għarbija, wara li n-Normanni kienu fil-fatt firxu s-saltna tagħhom fiċ-ċentru tal-Ewropa. Hemm min jgħid li l-isem Miġra il-Ferħa ġej mill-fatt li l-Maltin ġrew bil-ferħ biex jilqgħu lil Konti Ruġġieru, anke għax riedu lil xi ħadd jeħlishom minn idejn l-Għarab. Imma kemm hi minna din it-teorija? Ma tantx nistgħu norbtu fuqha għax fil-kotba tal-istorja u anke f'dokumenti u manuskritti antiki ma jidhirx li l-Maltin kienu maħqura fiż-żmien li kienu taħt l-Għarab. Mela allura għaliex Miġra l-Ferħa? X'aktarx li l-isem ġej minn nixxiegħa tal-ilma ġieri li wieħed isib f'din iż-żona. Għalkemm hija nixxiegħa żgħira ħafna, din tnixxi s-sena kollha anke fix-xhur xotti u sħan tas-sajf. Għalhekk, il-kelma ferħa f'dan l-isem mhux qed tirreferi għall-ferħ imma għal xi ħaġa li għadha żgħira. Iżda sa min ġra l-ferħa, ħa mmorru mal-istoriku Mario Coleiro u se nħalluh jispjegalna aktar.

Biġra Ferħ hija dak il-post li skont it-tradizzjoni jingħadu li jingħad li niżel il-Konti Ruġġieru. Issa waħda mill-iktar mill-iktar spjegazzjoni sempliċi hija li n-nies meta niżel il-Konti Ruġġieru ġrew bil-ferħ għax kien wasal bniedem li kien ħa jifdihom minn taħt is-Saraċini. Imma dik hija hija spjegazzjoni li hija Naqra waħda fantasija, aħna meta bniedem iqalleb l-istorja jsiru jaf li hawn Malta ma kinitx daqshekk kerha s-sitwazzjoni. Meta Malta kienet fi żmien l-Għarab ma kienx hawn persekuzzjoni, ma kienx hemm jiġifieri nies li kienu maħqura. Allura l-idea li l-Maltin meta ġie l-Konti Ruġġieru ma marru jilqgħuh bil-ferħ għax ġie jifdihom hija naqra pjuttost hija fantasija. Però mbagħad jekk toqgħod tanalizza l-kelma sew, miġra l-ferħa, Hija miġrajja ġirja. Hemmhekk hemm nixxigħa tal-ilma ġieri. U hija nixxigħa żgħira, però li tiqpa' tnixxi s-sena kollha. Allura miġra, ferħa, ferħa hija xi ħaġa li għadha tenera, għadha żgħira. Allura jista' jkun ġejja, hija spjegazzjoni ta' din in-nixxigħa t'ilma ġieri li mhijiex kbira, hija ferħa tal-ilma ġieri.

Mill-miġra għal ferħa, intemmu hawn, għal-lum, dan il-vjaġġ tagħna lejn il-ġrajja wara l-kelma. Nittama li l-informazzjoni li qed inwasslulkom kull ġimgħa qed togħġobkom u qed taqsmuha wkoll mal-qraba u l-ħbieb tagħkom. Hekk flimkien inkunu qed napprezzaw aktar il-lingwa tagħna u l-iżvilupp tal-kliem, l-idjomi, l-espressjonijiet u il-postijiet li dwarhom qed nitkellmu. Jiena nerġa' nkun magħkom bħal-lum ġimgħa. Sa dakinhar insellmilkom u nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħiet.